vamwe gogo vangwana vasikurwa vasikana vairi ndobvadazva ah, mwanangu kurara mukitchen hazviite chienda kunorara kurumu unorara chi vasikana hangazi dzako mwana wamai musikanzwa wakaipa pamwe pacho ngatizvidzurei unosaa ndakarorara mumba muyemwii

pakuti ndandanzi rara nehanzvadzani dzako saka dzanziri hanzvadzi taura chokwadi ndakakurirwa wakakurirwa ndobva ndamuka ndobva ndaenda magumbezi vasikana vaiva ndakanorara pakati vanorara pakati ndingonopinda mukati memwe musikana angarukusaidu haana kunonoka nemararo ndikadzawira mtswanda muzita renyu baba nemwana komana mwana museni hava mupombai ndichipedza ipapo mumwe wacho haka wechipiri haana kuzo haana kuda kupedza nguva zvamaita ndikuzvidawo ndikati aiwa ko zvinonetsei vaivai vaivai vaivai vaivai ndobva ndibva ndamuzokera kurara pai Kune pasi. Panda ndakarara. Eh. Ndakabva ndamuka kuseni mwana wamai. Kwamuka makuseni.
Nekurova pasi.
Yei. Ndakatiza. Nekuatiza.
Hauna kana kuoneka gogo. Handina kuoneka gogo kuti maita basa mani papo kurara. Ndakatiza. Oenda.
Mwana wamai ndichisvika kumaraini. Ndakati akanzwa kuswinywa. Ikoko. Ndakatanga kuzwa kuswinywa. Eh. Swinywa.
Iko kwekwe. Alright. Ndobva ndaisa ruoko. Yai. Ndobva ndatanga kuzwa kuti ha vane zviri kuitika. Vane zviri kuitika. Kule vari kukura. Yai. Oh. Kule vari kuzvimba. Ah. Ndakasvika pakuti kule vakazvimba zvokuti brugwa rara kubamuka. Ah. Ndakazoti hapana chimwe chinhu. kwandarara kwekwe ndakangotora gumbezi rangu ndobva ndainonge ndakafuga kudai ndakananga kwani pamuchemberi ndasvika muchemberi womuka ndikati gogoma muka sei zvikanzi wanga waenda vasikana vaendawo kunochera chii mvura zvawaita zvese ndazviziva vana havana kundiudza pandadi ndazviziva manje kuti Hofu waserere. Yes. Mwanangu, ndokumbira uende musango unotsvaga yes. muchero waunofarira. Muchero waunofarira. Ah, koine dzungu. Nesaka ndapinda musango. Tuma tuma mwana wamai. Nemagaka andimunzwa. Magaka angu mwi. Imomo. Teni masaka. Yes. Ndauya nawo. Ndikati gogo ndauya nemagaka. And ndo favorite yangu. Favorite yangu. Sikazi oh. Ndo favorite yako ere msukuru ndikati yes. hongu. Sikazi msukuru bvisa bhuruku.
Iwe uyu.
Msukuru bvisa anda uyu. Zvese. Apa ndakunyaririra ka. Yeah. Bozi achitira apa ndamai. Hey. Sikazi ah msukuru sanyarako. Hey. Kotama akatarisa kumabva zuwa. zvikanzi kotama akatarisa uku semunhu ari kunyara ndobva ndakokotama mbijano zvikanzi aiwa kotama zvekuti kunopinda mhepo mwana manje kunyaperi ndakakotama zvekuti kwakwa kunyatsooneka kuti ndiko iko kuseri

dzandine 10 apa magaka ifo ngotoperera kupi iko wani iroro mwana mari angu ozikonirana eh.
kule vaidzoka mbijana mbijana zvikanzi rirove ripinde ndobva ndamboitira kutsindira tinogara ti mbijana rechipiri mwana wamai eh. haram kwakabamuka ah. saka ndapota kana wanzi nemunhu a ah, baba parara sabe sadye zvepo siyana nazvo komuka uende yes kutaura kuno ndakazosuka masitiki ah, tonde andikaradzayo vanhu anonyepa saka unoita se mina nditsvaga kuratidza zvinenge zviri nani amai mune mune masitiki

ndikadzawira mtswanda muzita renyu baba nemwana kovana mwana musena hava mupombai ndichipedza ipapo mumwe wacho haka wechipiri haana kuzo haana kuda kupedza nguva zvamaita ndikuzvidawo ndikati aiwa ko zvinonetsera vaivai vaivai vaivai vaivai ndobva ndibva ndandidzokera kurara pai Kune pasi. Panda ndakarara. Eh. Ndakabva ndamuka kuseni mwana wamai. Mamuka makuseni. Nekurova pasi. Yei. Ndakatiza.
Nekuatiza. Hauna kana kuoneka gogo. Handina kuoneka gogo kuti maita basa mani papo kurara. Ndakatiza. Oenda. Mwana wamai ndichisvika kumaraini. Ndakati akanzwa kuswinywa. Iko. Ndakatanga kunzwa kuswinywa swinywa iko kwekwe ndobva ndaisa ruoko ndobva ndatanga kunzwa kuti ha vane zvikuitika kule vari kukura kule vari kuzvimba ah. ndakasvika pakuti kune vakazvimba zvokuti bhurukwa rara kubamu baba ndakazota kuti hapana chimwe chinhu kwandarara kwekwe ndakangotora gumbezi rangu ndobva ndainonge ndakafuga kudai eh. ndakanaka kwani vamuchemberi ndasvika muchemberi womuka ndikati gogomwa muka sei zvikanzi wanga waenda vasikana vaendawo kunochera chii mvura zvawaita zvese ndazviziva vana havana kundiudza pandadi ndazviziva manje kuti mofa sereri mwanangu ndokumbira uende musango unotsvaga muchero waunofarira ah, uine dzungu nesaka ndapinda musango tuma tuma mwana wamai

Ngozi achiti rabada manje. Zvikanzi haa mzukuru sanya rako. Kotama akatarisa kumabvazuva. Ndobva ndakotama ndakadai. Apa wada kuita seya?
Ndaurara uone. Zvikanzi kotama akatarisa kumabvazuva.
Semunhu ari kunyara. Ndobva ndakokotama mbijano zvikanzi aiwa. kotama zvekuti kunopinda mhepo mwana mandi kunyaperi ndakakotama zvekuti kwakwa kunyatsooneka kuti ndipo iko kuseri wakatora gaka one

Wani roro mwana mari angonzwa norara eh. kule vaidzoka mbijana mbijana zvikanzi rirove ripinde ndobva ndamboitiraya kutsindira tsina bvarati mbijana rechipiri mwana wamai eh. haram kwakabamuka ah. saka tapota kana wanzi nemunhu a ah. Baba parara sabe sadye zvepo siyana nazvo ngomuka uende ndesi kutaura kuno ndakazosuka masitiki ah, tonde andikaradzayo vanhu anonyepa saka unoita se mina nditsvaga kuratidza zvinenge zviri nani amai miremune masitiki